So, enw fi yw Kylie Daniels, diolch am y gwahoddiad. Um, dwi'n swyddog cydraddoldeb amrywiaeth ar iaith Cymraeg i Heddlu Dyfed Powys. So, I'm an Equality Diversity and Welsh Language Officer for Dyfed Powys Police. Um, came to this post a year last July in the middle of um, what's now become the normal life of a pandemic, I think. Um, so yeah, took on the role during quite

It's just with a few facts and figures in, jyst i chi gael gweld beth ni'n neud fel Heddlu Dyfed Powys. Mae'r ffigurau ni wedi cynyddu llawer um, dros y blynyddoedd diwetha ynglyn â'r iaith Gymraeg. Um, felly, os na i edrych ar y sleid ar ochr hyn, sori. Right, Mae'r sleid gynta, um, lefelau Cymraeg yn Heddlu Dyfed Powys, so the Welsh Language Levels in Dyfed Powys Police.

ni'n neud lot o gwaith ar y foment i trial neud siŵr bod pawb gyda'r lefelau iawn um, arno fel mae system gyda ni mewnol, jyst i neud siŵr bod pawb gyda'r lefelau iawn na, jyst i ni cael ddeall really, um, os i ni'n cynrychioli'r cyhoedd yn iawn. So we are doing some work to make sure that the internal figures are okay. Um, just bach yn conscious bod fi'n gweud popeth

O'r ffigyre census dwetha, so I did quite age, the last census figures, we were bang on basically. Um, it's really a few percentage years here and there that, that we were, our level 3 was a little bit below or a lot above. Mae Sir Gyfyrddin a Ceredigion yw'r llefydd fwyaf yn heddlu dyfod Powys sy'n siarad Cymraeg, a mae gyda ni swyddogion a staff sy'n gallu siarad Cymraeg, um, i'r un lefel a'r un canran. So we are hitting our sort of target to make sure we can represent our public and the people that we are serving as a police service. Um, the level three, I've put on the next side, Emyr, if you don't mind, it can be quite a surprise to people. Um, fi'n siŵr mae pobl yn meddwl bod level 3 yn eitha uchel a mae fe eitha, mae eisiau chi gwybod y treigliadau a'r geiriau iawn. Um,

this is a lot of work we're doing internal, um, yn mewnol ar y foment, yw gweithio ar fel ydyn ni fel y heddlu gallu gweld pobl sydd falle moyn cael swyddi gyda ni, bod y lefel 3 ddim mor uchel falle na beth nhw'n meddwl. So we are trying to get people to realise that the level 3 level

Um, or if they can't for some reason that they have already come to us explain why. On the next slide, I've got a little bit of an overview, just i gweud beth yw'r lefel 1, gallu dyngos cwrteisi ieithol, uh, ieithyddol trwy geiriau Cymraeg, jyst i dechrau um, trafod, dechrau sgwrs gyda pobl. We encourage this daily yn hynny dyfod bywyd. Um, mae'n rwydd i fi gweud, I suppose, achos dwi'n siarad Gymraeg, mae'n rwydd i fi cael, cael

A wedyn, um, cyfleoedd mewnol, so internal opportunities on the next slide. So, ni'n rili really lwcus fel llu, yn credu, wel, o'n i, o'n i yn, fi'n credu mae fe dal ar y safbwynt, ni yw'r unig llu Cymraeg sydd yn uh, cynnal wersi yn ystod amser gwaith, neu mae'r person yn gael amser nôl um, amser gwaith nôl, a mae hwn yn cael ei ariannu'n llawn. Mae cyfleoedd, mae, mae llawer o cyfleoedd gyda nhw i wneud hyn. Mae um, gwersi on-line, so they can learn online, they can choose a course in the local library, a local hall, um, they can come to a, in, a,

So we have got quite a lot of different areas within the force where the Welsh language is, is sort of driven and constantly reminded, y trial hybu'r iaith tyma bach. Um, a'r sleid nesaf, and I suppose that's why I'm here, so um, pa mae siarad Cymraeg mor pwysig mewn plasmonna? Wel, yn hyfryd efo Powys, mae'n mor, mor pwysig um, i'r cyhoedd, ti'n modd, i darparu'r cymorth ar y deg o anodd, Yym ma' ma' rai pobol yn ga'l newyddion drist iawn ar ar y dyddiol yn anffodus. Os ma' swyddog yn troi lan ti gallu siarad Cymra'g a 'na'r iaith gynta iaith thafodes n'w. Ma'r neges t'mod bach yym fwy personol. So during difficult times people do want a officer who can speak that person's preferred language yym I used to work in the witness care unit and yym

a just to provide that quality of service um, mae mor pwysig i ni, just dim achos y safonau um, a just tick box a gael um, rai siarad Cymraeg. Mae'n pwysig i ni'n ar fel heddlu i trial hybu pobl i moyn siarad Cymraeg a dysgu Cymraeg. So it's not that case of it's a legal requirement, tick that box. It's making people want to learn, want to use the language. Um, by getting these different groups together, by having champions, by having these schemes to sort of encourage people to think of the language and see the opportunities available to them. Um, ar y sleid nesaf, Emyr, mae fideo bach o'n i wedi creu blwyddyn diwetha. Os ti'n clico'n canol y fideo, felly bydd e'n wara, sa'n siŵr os bydd y sain yn dod. Rydym ni yn Heddlu Dyfed-Powys yn falch iawn o'n iaith ac hefyd o'n treftadaeth, ac mae'n bwysig iawn ein bod ni'n defnyddio'r iaith wrth i ni gyfathrebu gyda'n cymunedau ac wrth i ni roi'r gwasanaeth gorau posib. Shwmae, dyma rhai o'n staff sy'n gweithio i'r heddlu sy'n defnyddio'r Cymraeg pob dydd yn y gweithle. Rwy'n dechrau sgyrsiau drwy gyflwyno iaith Cymraeg ac dwi'n teimlo bod hwn yn helpu aelodau y cyhoedd i ymgysylltu â mi. Rwy'n defnyddio'r Gymraeg wrth siarad gyda dioddefwyr i sicrhau eu bod nhw'n teimlo'n gyfforddus ac yn cael eu cefnogi. Rwy'n rhoi cyfle i'r cyhoedd ohebu drwy gyfrwng y Gymraeg drwy anfon pob gohebiaeth yn ddwyieithog. Rwy'n derbyn ac yn ymateb i ymholiadau, cwynion neu gymholiaeth drwy gyfrwng y Gymraeg. Rwy'n siarad Cymraeg wrth ymdrin â digwyddiadau ac wrth ymgysylltu â'r cyhoedd fel heddwas gymunedol. Rwy'n siarad Cymraeg wrth gymdeithasu gyda fy nghyd-weithwyr i annog eraill i sgwrsio yn Gymraeg. Rwy'n cynnig cymorth sydd wedi ei deilwra i anghenion dioddefwyr. Mae siarad Cymraeg yn fy ngalluogi i gyfathrebu â phlant mewn ysgolion i'w cefnogi tuag at ddyfodol gwell. Mae'n swydd i'n galluogi holl swyddogion a staff yr heddlu i gyfathrebu'n ysgrifenedig drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae'n swydd i yn sicrhau bod staff a swyddogion yn cael y cyfle i ddysgu Cymraeg yn y gwaith. Rwy'n siarad ag aelodau o'r cyhoedd ar y ffôn drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae hyn yn eu helpu i deimlo'n mwy cyfforddus ac yn mwy cysylltiedig wrth ddefnyddio eu hiaith frodorol. Rwy'n siarad Cymraeg merched a sefydliadau allanol. Mae defnyddio'r iaith yn helpu i ffurfio perthynas ac yn rhoi ymdeimlad o berthynas. Um, a wedyn y dyfodol, so the future, um, fel o'n i jyst i gweud, mae'r Prif Constable Newydd, un o blaenoriaethau fe yw'r iaith Cymraeg. Um, so the Chief Constable, the new Chief Constable's, one of his priority is the Welsh language. Um, Byn ni yn yr ysteddfod blwyddyn hyn, ni wedi bod yn lwcus iawn bod yn Tregaron, so we will be yn Tregaron yn ysteddfod. And after that ysteddfod, well, during the ysteddfod, there's going to be a lot of work around the different levels within Dyfed Powys Police,

So it is a really good opportunity for people who can speak level 3 to maybe get in touch. Um, os mae peth o plant chi o'n ei disgybio chi um, wylo i uh, dechrau gyda'r heddlu, mae un ymgyrch dim y mas nawr, mis mawrth, so there's one campaign out right now, it's gone out I think this morning, um, they can start looking at that, but just make them aware that hopefully August, September time, there'll be a Welsh only one as well. Um, so, er mae'r sensus newydd yn dod o mas, ni'n dechrau gweithio yn y strategaeth newydd ni sydd bydd yn mas blwyddyn hyn. Um, yn y strategaeth newydd bydd pwyntiau hyn i gyd a bydd fwy um, o'r sensus a hefyd

Uh, cwestiwn, Janice sydd fan hyn, uh, cwestiwn bach i Kylie. Uh, bydde diddordeb da fi wybod mwy am eich pencampwyr y Gymraeg. Uh, faint sydd gyda chi a hefyd uh, os gyda nhw rôl neillduol fel pencampwyr y Gymraeg? Ie, yeah, mae'r pencampwyr, mae tua

Ie, diolch yn fawr iawn, yy, Kylie. Mae un cwestiwn arall gyda fi. Wna i ddweud hwn yn Saesneg nawr, jyst i i ddangos bod fi yn gallu darllen, yy, yy, siarad Saesneg. Um, do you think that the requirement uh, to have the level one um, courtesy Welsh, does that impact on uh,

um, that realisation that the levels maybe shouldn't be as intimidating as they maybe look. So felly, pan ni'n gwneud y fideos yma, allai rannu nhw gyda chi, chi cael gweld, um, a felly copio neu rannu gyda'ch um, sgyblion os, os, os, os chi eisiau. Gwych, ie, yeah, hyfryd. Wel, byddai'n wych bod y ddau ohonoch chi, Adrian a Kylie, falle yn gwneud sesiwn gyda'n myfyrwyr uh, gwasanaethau cyhoeddus, os oes, am, yn gwybod bod eich amser chi'n bring, ond bydde fe'n dda iddyn nhw glywed yn y gyseion uh, o'r, uh, or ffynhonnell, ynddo fe? Ie, yeah. gwych, diolch yn fawr iawn. Okay, diolch am y cwestiwn, Janice. Os gen i rhywun arall unrhyw cwestiynau? Um, mae gen i'n emyr, os allai ofyn i Kylie, if I can ask Kylie, um, beth yw'r cwrs deg awr ar-lein? Ife um, yr un o'r ganolfan iaith yr un croeso neu croeso nôl. Yym, i ni'n neud rhywbeth yn debyg um, gyda'n myfyrwyr, a bydde fe'n dda bod ni'n gallu gweud wrthyn nhw, taw dyna bydd y cwrs pe bai chi yn mynd mewn i'r heddlu, fel, fel bod e'n fwy real a, a fwy perthnasol iddyn nhw, so, so bydd e'n dda gen i gwybod pwy beth yw'r cwrs ydych chi'n defnyddio. Alla i anfon y link i ti ar yym ar y wefan Dysgu Cymraeg mae'r un croeso ie deg awr yw e. Yym mae'n eitha syml i wneud i gwir y gwir. Wel na alla I can say it's simple to do because I can speak Welsh. Um, but from feedback people haven't found it too bad. Um, dyn ni ddim yn neud e i'r heddlu yy yn pwrpasol yym achos ma'r terme yym plismona ambell waith gallu bod tŷ bach rhy cwm- cymhleth i dechre gyda. Yym so ie it's ten hours ar dysgu Cymra'g, ma' fe gyd am ddim so allai rannu'r linc 'na 'fyd os ti isie. Na ni diolch fi'n credu taw ry'n ni'n yw e so yym ie. Ie 'na fe ie. Os chi'n gweitho nw nawr taw hwnna byddech chi'n neud pe bai chi'n myn' mewn i'r heddlu so ie diolch. Ie o diolch o'dd wnna'n ffab.